Amoto wun jo ducu ma winyo leb Acholi kacel ki leb lwoko ducu. Acwalo mwot tok i komwu i twok lobo mapat pat tok weng. Now ripot tye bota kany, ripot tye bota kany ma nyuto ni MP me Kilak South, Man akol Antony tye ki yub mo ma odok bati bad news ma tye ka myero ni ican olanya Gilbert toko ki gumi marac aya ma lube ki ripot ma lawo an anongo otyeno ki lobo Uganda waco ka maleng ni akol obedo ka lok dok obedo ka bokone bot MP luwote. ni Ulanya Gilbert tye ka dwogo ariya i yo kwone doki Ulanya Gilbert tye ka tut teko ki yone ducu me nenone ni en macalo akol Antony epoto kwir dong gin ma tye ma pwodi pe o i kare me kwir wang ma idongo Ulanya ko maber ibidongo Ulanya ma en ibi Ryeyo cing aree i ngom ee man ripot ma tye ka oko ma tye ka nen oo maleng i wi meja bota kaka eni ee ripot tye oo maleng ma tye ka nyutte oo i wi meja bota kany ma nyutu ni pire tye matek tutwal en Pe bene olanya keken, en macalo Akol Antony bene tye ka waco ne ni okot Amos, ee okot Amos teke i nino mo okot Amos owec bote ibitongo okot Amos oko maber bene bad cwit. Man eni aye gin ma tye ka timme. Dong lutwa, wun ma wuwinyo leb Acholi kacel ki leb lwoko ducu, omyero wunge ni tele kombeddi tyeko matek twatwal i kin MPs ma gia ki i Acholi, twatwalle i kam pa Gilbert Olanya kacel ki Akol. tye nene ma kombeddi cwer cwiny tye matek dong tye tele ma lego bene ni gugwoke tele ki moni ma tye i kin joni ni romo o wa i walo lawote ki yat heart rate eni levole tye ka dugo lamal lweny tye matek tutwal akol tye ka lweny tutwalle ki cwer cwiny ni en kikwanye macalo ladit me Acholi, Acholi, Acholi foram Acholi parliamentary foram atye ka neno cwer cwiny pa akol tye enu atye ka neno ne cwinye cwer en waco ni Oulanya Gilbert aye en aye obedo ka planning en aye obedo masta plan obedo ki masta planning ducu me neno ne ni en kigwero tereo macalo won kom pa Acholi Parliamentary Group man cwer pa cwer cwiny pa Akol Anthony ka ma tye iye tye inene dok bene won Acholi abyeko ni ongeyo maber ni i twenty eighteen i twenty eighteen en Ngat ma kilwongo ni Akol Antony, MP me Kilak South en dongo ngat ma kilwongo ni odongo oto odonge oto odongo dongo odonge oto bap cwit i ngom donge oto ca ogap ci ca ogap piny yamo yamo otumo odongo odongo ato odonge ato mere bap cwit cwiny odonge oto ogane o akol orego cinge i ngom naka naka orego cinge i ngom paka odonge oto ocito cer wa ki i ot yat odonge oto odonge oto oto cwiny cwiny odonge oto ogane o cito ki medo pii madwong adada i kome ci kitimo jami treatment madwong ka oweko odonge oto oa malo ineno co odonge gine akol Anthony tye ki wic moni cani wic me caro tamo ni jami weng omyero kiter ki tekkom tamo ni jami weng omyero kiter ki lweny iti nene Ma eni nyuto tim mo me miyo ma pe wacce dong bene ka ineno ni i kin lutino Acholi eni weng ma ya wa yam Uganda kicako loyo lobo Uganda nicako wa ki i kare pa Obote pe tye MP mo ma i Acholi ma dok ocito odongo MP lawote ma Acholi-ni ineno ma ka onongo dok lwenye ki larok onongo ber man ngat ma gin gitye kwede in the same political party pud dok cito ka dongone nyo ka lwenye kome eni man tim mo me miyo pol cwinya tye ki cwer ni lok pa kol eni ludito macalo ludito rwodi kacel ki religious leaders pe gutero calo gin ma pire tek but in lok man onongo tye very serious ka onongo donge oto kono onongo oto woko.

dok pe tye ki miti mo me konyo dano akol Antony cwinye col and he is so greedy pe bene tamo kica bene pe mako i kom dano lawote bene pe tamo ni myero ikony dano lawote ci iyini ni ngat ma kicwalo i kom latela macalo latela bedo calo akol Antony dano ma pe ki cwiny me kica i kom acwali lawote i kom dano luwote kong itam ka ineno gin ma tye ka timme. i aria me apar, aria me apar is exactly meno dong aria panga pa akol Anthony ma onongo myero dong en ocung iye matek but nongo ni dano tye ka to cwii i apar in cold blood akol bene pe tamo pe tamo all what akol mito mere ni en iye ogak mere mucuti miti me cente okato woko. Akol in ka imyero bed labiacara onongo myero pe iciti i palament onongo pe idyere me cito ka konyo acoli nyo me lok pi acoli man bene lok eni cito bot jo amor ni wubed ma wuyero dano ma tye ki cwiny pa dano i kwone dano ma tye ki cwiny pa wat i kwone dano ma tamo pi kakane dano ma cwinye cwer pi danone iti nene. Ka calo dong akol geni mere ma gitamo mere ni gigam mere cente keken ki bot Museveni nyo gigam gi cente mo keken pi remo pa Acholi ma tye ka o, in igamo wa cente me remo? Man kombeddi ripot tye ka waco ni tyen akol dong kombeddi tye tungcel tye NRM tungcel pud tye FDC. Miti mukato laju. Dok cam ken oneko manano in meno ca aloko acoli an abedo aneno akol kare madwong pol ci aneno ni this guy this man is too greedy and is he doesn't deserve to be a politician nyo a leader at all an pe ki gin mo keken ma alaro ki iye akol be moni mo keken peke kede but abedo ka studying akol several times. Ka mapol ka nongo mapol ma rwatte bene kia kol jami mapol ma abedo aneno akia kol ki kaka gure mapol ka itam dano calo akolgi ni dano ma mato wain noko wain ma mege lwongo ki litas litas ariya ariya eni mato litas ariya me wain noko wooiny ka omato litas ariya me wain noko weng dok omyero onong gilbis gan acel oywaa ko weng i kome ci okomo akol-li keken kong pat ma bene akol kani gucito ka pyem ka pyem cam gin ki dong ozele akol will defeat ozele akol loyo ozele i cam abedo ka waco bot jo amuru awaco ni dano calo akol Anthony gini onongo rwatte me bedo mere calo lawang makar mo. Tye lawang makar mo i dye pa bor kenyo nyo ngo i dye amuru kunu nyo obed mere lapur mo ki lacik kinu ki kumagi ento he doesn't have the quality of being a politician, politician pe kiyero pi ni i kom dano dit. kiyero wic, kiyero ryeko me wic dok kiyero cwiny pa dano ngat ca ni myero obed ki cwiny me humanity cwiny me konyo lwak cwiny me dyere cwiny me bedo ki kica i kom dano ma en leko ma telogi. Ento dano calo akolgi ni miti ne ducu i cente ki me jami i loboni. Co wun macalo lutino acwali nyo kacel ki dano ducu me i acwali wugwokke ki yero lutela ata ata. Latela pe omyero ki ye pi dit kome nyo ni dong dit niya ka ni dong en dong bedo latela maber en dong quality pa latela ni nongo ki neno kumeno tutwale wun jo amor quality pa latela ki nen kumeno. Tim mo keken ma akol tye ka timone cwero cwinya, akol kite ocito ocung ka mo keken i Acholi ka mo pe tye iye angul mo me i Acholi ma kimaro i Acholi kimaro iye akol peke Lukiv kome keken tye ka kok ki nge akol ma pe wacci Lamwonge keken tye ka kok ki nge akol ma pe wacci bini pa der. bino i Omoro, bino i Nwea, dictrict eni weng ma tye i Acholi gitye ka gwok ki nge Akol dok giwaco atir ni Akol en aye dong tye dong leader of Acholi Parliamentary Group mo ma dong ming loyo weng. Yes, maming dok car dok gin ma konye peke. Iti nene. Ka kiwaco lok ada i wiye ni dong ibino ka dongo dano ki gumi. Odonge oto in iwaco ni in itye loya. Pingo dong in ma kol odongi ni pingo pe idota kol loko oculi ciling madit onyo icwal loko i prison because of making gravious gene me me timo because of timo gravious harms i komi. Yes, that was gravious harm. Aya, akony lanto-ni, in itamo ni ka idongo olanya Gilbert Burchett ci dong weko in ibikato kwir me 2026? Akol in pe ibikato kwir kite in itime ni idongo olanya nyo pe idongo olanya Gilbert pud wang me poto kwir. Kit itime ni idong okot Amos In wang ma ipoto kwi, kato kwi mo pe i boti baka kwan. Pien wan macalo lutino acoli weng ma watye i diaspora ki ma watye gang, wabitimo yo ducu ni in macalo akol pe idok i Parliament. Pien you are, you are a very big disappointment to Acholi. Dok wan tutwalle wan Acholi ma tye woko-ni, cwinywa tye cwer i komi ma pe wacce i kom in Akol. Cwinywa tye ka cwer cwer mo i komi ma pe wacce ma ka onongo ingeyo bene onongo myero bene pe iditte me dwogo cen ni imyero idwogo calo leader of opposition akol mo ma dong kidwoko i position calo leader of Acholi Parliamentary Group nyo Parliamentary Forum peke wan macalo Acholi weng pe watye ka mito akol. dok waneno goro pa akol loko marac tutwal waneno caro pa akol loko marac tutwal waneno miti pa akol mukato laco i kom cente. Co lutela calo akolgi ni pe omyero kiwek odok i palament. itelo bene dong mwaka apar ne dong kulu en bene tye cito iye eni itelo for two terms pingo itye greedy tutwal pingo miti ni dok itek okato pa jo mukene ni tim ababa nyo tim abali lik ki dano ma ki wan ma wadongo lamal-li marac. Thon ka iweko luco mukene ma cego cego geli geli ni aye dok gitimo tim mogo car car nongo nen man in akoli twon laco ni yanga ka ka acholi weng ka itye i kare acholi ci ibut toki ni nen laco ca en ma ocato acholi ni en ma dong kong bedo oloko tere bot Museveni gi en ma kong bedo lok mogo ma cwinya tye cwer i kome akol ma pe atwero lok i kome weng.